Kemm tiġġilda biex tiksi bniedem? Mhux wisq. Kieku l-ġilda kellha tkun drab, minn pezza wiesa żewġ metri, kull m'għandek bżonn metru. Daqshekk. Jekk titkejjel kemm għandek ġilda fuqek trid. Tinża bil-malja. Tqabbad lil xi ħadd jiksik bil-karta pesta. Tqasqas il-kartapesta minn fuqek. Tpoġġi l-biċċiet ħdej xulxin qishom jigsaw puzzle u tkejjel kemm jagħmlu. Imma jekk trid tifranka l-kedda, tista' tkun ċert li għal persuna normali dil-biċċa pezza biżżejjed. Diffiċli timmaġina lil xi ħadd tiħid bil-ġilda tal-bniedem, anzi, għar minn hekk tal-biża', imma kera kemm kera Fi żmien il-Holocaust kienet waħda mill-affarijiet terribbli li seħħew. Kienu jużaw il-ġilda umana imħanxra minn fuq il-vittmi biex jinħadmu oġġetti tal-ġilda. Propjament, l-iskop tal-ġilda x'inhu? Laqqas temmen kemm l-użu għandha. L-ewwel nies Alla ħares ma kienitx il-ġilda għax kieku l-organi kollha li għandna ġewwa u l-muskoli kollox espost għal mikrobi. U apparti li żomm il-mikrobi l-barra, il-ġilda żomm ukoll ċertu mikrobi bżonjużi ġewwa. Fuq ġismek hemm xi 50 miljun bakterja, kollha jiġġieldu kontra xulxin, għalla ħares ma jkunux hemm. Fil-fatt, ġieli jekk tieħu wisq antibiotics pereżempju, toqtolhom u tispiċċa b'infection mod ieħor. Fl-istess ħin, kieku kellek tiġbor il-bakterja kollha, Kull ma timla daqs biżella. Imma ħallina tikka mill-mikrobi. Kull biċċa ġilda daqshekk fiha 650 pora, 20 vessila tad-demm u aktar minn 1000 nervitura. Fil-ġilda mingħajr ma taf qed taħżen parti mill-ilma li jġor ġismek u għalkemm kapaċi żżomm l-ilma milli jippenetrak, il-ġilda kapaċi tixrob tikkossiġnu. u vitamina D mix-xemx ukoll. Tant li ġieli il-mediċina tittieħed mill-ġilda bħal krema pereżempju jew peċ tas-sigaretti. Il-ġilda kapaċi żommok sħun u kapaċi żommok frisk. Fil-kesħa, il-ġilda tinġibet u s-suf jitla' xewk xewk biex jinqabad l-arja fih u jżomm il-ġisem sħun. Fis-sħana, il-ġilda tarmi l-araq u evapora jiffriska l-ġisem bħall-arja kondizzjonata. Fl-istess ħin, Il-ġilda kapaċi wkoll teħles mill-għaraq u minn fluwidi li jagħmlulek il-ħsara. Fil-fatt, jekk tidħol vera fid-dettall, il-ġilda għandha aktar minn saf wieħed, is-saf ta' fuq li jgħidulu l-epidermis u dak ta' taħt li hu aktar delikat u jgħidulu id-dermis. U tista' tkompli nieżel xi żewġ jew 3 mm b'kollox li flimkien isarfu mal-15% tal-pis kollu ta' ġismek. Il-ġilda tgħinek tħoss u speċjalment dik ta' wiċċek kapaċi turi x'int tħoss ukoll. Jekk tibjat, ħadd qata, jekk tiħmar, qed tistħi, jekk tisfar, imrat, jekk tiħdar, se taqla, jekk issir blu għax il-bart, jekk issir vjola, se tifga. Għaliex jeżistu daqshekk kuluri differenti? bejn il-ġilda bajda tal-Iżvediżi, il-ġilda safranija tal-Ġappuniżi Skura tas-Sudaniżi u samra tal-Indjani hemm varjetà sħiħa. Fil-verità, kulħadd għandu l-istess kulur tal-ġilda, imma mhux kulħadd għandu l-istess ammont ta' melanin, dik il-kimika kannella li toħroġ fuq il-ġilda. Jista' jkun li dawk ir-razez li għandhom ġilda skura akkwistawha mas-snin bħala protezzjoni mix-xemx. Il-ġilda samra tipproteġi l-ġisem mir-raġġi UVA. Interessanti wkoll li min għandu ġilda skura imbagħad ikollu l-qiegħ ta' jdejh u saqajh bojot. Għax hemmhekk il-ġilda tkun irqa u ma tipproduċix melanina. L-uniċi nies li m'għandhomx laqqa stikka melanina huma l-albinos, nies b'ġilda bajda karti. Tant m'għandhomx melanina li jidher id-dem ta' taħt il-ġilda. Apparti l-kulur, anka t-tip ta' ġilda tvarja ħafna, hemm min għandu ġilda niexfa u hemm min għandu ġilda zejtnija. Kif tieħu ħsiba? Skont il-ġilda, però li jużguru li tajjeb jekk tixrob l-ilma, jekk iżomma nadifa u jekk ma toqgħodx fix-xemx. Ma' żmien, il-ġilda tibda tixjieħ, tirqaq, tibda tirċivi inqas dem u ma tibqax stirata, tibda titkemmex. Għalkemm biex ngħidu kollox, hawn min jibqa' jipprova sal-aħħar jiġbidha u jistira.